Açylmadyk gürrüň ýok şerigatymyzda. Hak Rasulullah aleýhisselam açyk açyk edip aýdan hukmy şi. Teberrüken gaýta aýdaýyn. Pagat çtaýyny. Delili bar ýerde zenanasyna aýdýar ine şi delil sebepli diýýär. Meň gyýratym oýnaýar diýýär. Haky bar, aň zenanasy kepläp bilmeýär. Diýende delilim bar, sen beýtme diýýär. Ýa bijirek zat bolmasyn diýýär. Ýa bijire bärnamala ýörimesin diýýär. Ýüregimi agyrtma meň diýýär. Içimden gan geçirme meň diýýär. Şulaň hemmesini Alla gowy görýär, şu gyýratdan namyskeş Allaň ýanynda padaşy bardyr. Emma hiç zat ýok ýerinde hamana filmleri görýär, öz içerisi ýadyna düşüp, şo filmlerdäki hyýanatlar öz öýüne tasawwur etýär, öýüne baryp kynçylyklar döretýär. Bu günäkärçilikdir. Onda näme etmeli? Bir hamana halkdan bir kep eşitýär, ýa filmlerde bir zat görýär, öz öýi ýadyna düşýär, muň etini iýip barýar-da, Muny ulamalara maslahatlaşsyn. Gelsin, men-ä içimde şijirik dert bar, men näjire häl edeýin diýsin. Muny daruw bilen, muny arambaş gursly bilen özüni aram etjek bolup, özüni zaýalamasyn. Geňeşmäne adam tapmasa, biz inşallah hyzmatynda. Biziň-ä hiç bir emäm ýok, delilim, zadym ýok, öz-özüm içim ýanyp barýa. Zindigimden lezzet alamak ýadadym ahunjan, men näme edeýin? Ene şiň derman yzynda gezmeli. Delil ýok ýerde Allah alam ýa mujrim bolýa zalym bolýada. Emma asl geliliň ýene gürrüňiniň içine. Eý hajy dädele. Eý ol kon adamla. Eý ýaş oglalla. Eý türkmen jowan oglalla. Sizi inşallah Allah ömür berer berse işdi çykyň siz de il günüň ulkan adamsy bolarsyňyz. Din hakylydyr bular. Mahzeniňiz din hakylyndan doly bolsun. Giň bolsun. Hakylyňyz, ýüregiňiz giňden aýlansyn. Gyzymyz, aýal doganymyz, körekenimiz ýa oglumyz, gelnimiz barada gürrüňleri bolanda, Halky dikkat ediň. Halk halk halk diyip oglumyz Yakynymyzyň yüregini yakyp geçirmeyliň. Allah üçin aydyan. Hayt biz halka name diyeyil diyip ogluň ya gyzyň ya gelniň de halkyň biri ahim. Halka zat kepletjekka diyip ogul ya gyz ya gelnimiziň içinden gan geçibermelimi? Ölüinçe sabr etip gezmelimi? Name diyip beydip zulum etmeli? Syryň saklajak bir adama ýa alyma geňeş. Dünýede bir topar zady adam görmeli bolýa, görjek görgüsi barda bir toparlaň Allah kuwwat bersin. Ýöne çyn meseläni häl etmäň bernamasy bilen bolmaly. Öz kelläň bilen özüň gidip, öz özüň pikir edip, öz özüň gaýgy edip hiç ýaňa ýetirmäni goýgymyly däl. Müň gaýgy ýygylsa bir iş bitirmez, namart ogul deýin gaýgyçy bolma diýýär Magtymguly şa. Ýöne oturyp gaýgy etdiň-de, näme peýdasy bar? Müň gaýgy ýygylsa, bir iş bitirmez. Müň gezek otur-da narahat bol, är heleý bol-da, garry adam bol-da, jowan oglan bol-da, sowatly bol-da, her näme bol. Müň gezek gaýgy et, hiç peýdasy ýokdur. Müň gaýgy ýygylsa, bir iş bitirmez. Hiç iş bitirmeýär. Namart ogul deýin gaýgyçy bolma diýipdir. Meseläni häl etmäň bernamasynda bol. Çyn alym Çyn derdiň milletiň derdiniň içindäki adama geňeş häl bolsun mesele. Din çözgüsi bilen çöz. Ine ekseren är heleýiň arasynda men açygrak gön aýdaýyn bitirdi indiki öne beşjek öýlenjek indiki ballyjyklar gyz oglanlar erk oglanlar we en atalaryndan çirim inşallah belkim bir tarapdan ýädegärlik din hakyl bolup düşsün inşallah. Kän gyratlyň biri daşaryk çykma hakynda bolýar. Hamana zenana ýa är, indi zenanadan mysal aýdaýly, zenana ýa daşaryk gezmäne gitjek diýer, ýa pyýadarabiýa ýa şoňa meňzeş. Ärde gyrat edip du, içinden mydam narahatçylygy bar. Hamana şuň üstüne zenanasyna aýdýar-da. Sen niye saat dörtde günde gitýäň ýa sob ýa ikindin agşam fark etmeýär ýa ertirlerde ýa ikindinlerde şony gaýrat et sagat bäşde ýa altyda git diýýä hamana zenanaň näme etmeli ştada görünip duda göz üstünde diýmeli bäş bolanda näme dört bolanda näme men edara gözleşip duranak diýmeli bat bir daşaryk gitjek dämi zindigide zerer çekmez ýanak. Öýüň içi arameşde durar ýanak. Eý, hakyl zamanynda ýaşaýan. Öýüň içi arameşde durar ýanak. Şoňa ýo işgäl ýok, bäşde git diýseň, bäşde giderin, altda git diýseň, altda giderin diýmeli-la. Emme, şyn-de, ba sen-de meň hemme zadyma gir berýäň, näme işgaly bar men dörtde gidenim diýse, är hamany içinden bir zat ozal pikir haraplyk bar-da, Är pahyryň pikiri haraplygyny öňküden beter artdyrýardy. Öňküden beter muň içinden gan geçýärdi. Bu aýdyp bilen Agahym içindäki zadyny. Ýa pahyryň beýany ýok, ýa aýtmana çekinýär. Hiç kime-de aýtyp bilmeýär. Öz ene-atasyna, gaýnene-gaýynatasyna, ahunyň ýanynda-da aýtyp bilmeýär. Emma içinden bir gaýrat bar, hamana şu dörtde çyksa falan zenana bilen gitýär, ýa şoňa ýüregi ýanýar. Be açyk aýdyn meseläni. Ýa dörtde gitse hamana şo hyýabandan başga-da bir erkek çykýamyşdyk, şoňa öz ýanyndan pikiri harapmyşdyk, ýa her näme bolsun delili. Pahyryň içinden bir zat aýlanyp otyrda, meger şoň şeriki zendigisi, meger şoň zenanasy şoňa hem kary ýetmeli dälmi? Näme diýmeli? Bolýa diýmeli, dörtde çykmaýyn, bäşde çykyň. Bu gün gitme diýäň, gitmäýin. Ikimiz gowy bolsak bolýa diýmeli. Emma zenanasy näme diýer? Ýok diýer, men o falany maňa zor daşarda gözleşip otyr, men oňa näme diýeýin-de, men ondan utanýan-da. Ondan näme diýip utanmaly, zendigiňi zaýlama-da. Hany hakyl? Hany terbiýeti içtimaýy? Hany zendigileri saklamak? Hany äwwel öz öýüňi saklamak? Hudaý näme diýýär? Resulullah näme diýýär? Din näme diýýär? Kuran näme diýýär? Hakyl näme diýýär? Sowat näme diýýär? Myntyk näme diýýär? Ylym näme diýýär? Kafirler näme diýýär? Äwwel zendigiňi sakla diýmeýärmi? Ýa äwwel-ha halkyň göwnüni gör diýýärmi? Äwwel boýdaşyňy güldür diýýärmi? Äwwel dostuňy güldür diýýärmi? Hiç haýsy aýtmaýar daşym. Fakat ştak gezek galanynda-da hiç kimiň kepinine gulak asmaýar. Şeýtdirip-de nagadyr zindigi ili yza galýar, ýa-da dargaýar. Mydam narahatçylykda. Aňsatjak sadyrja hakyl. Bitirdi şu gürrüň gaýnene-gaýynata bart dämi? O hem giň bolmaly. Sagat bäşde, altyda çyka diýädi, altyda gidä diýmeli. O boýdaş bilen gyň görýämi? Ýeke öýt näme? Şo boýdaş bilen, şo zenana bilen gitmäni kyn görýämiş. Zindigiň hormatyny sakla. Nikahyň hormatyny sakla. Oň bilen gitme. Bar gönje aýt, men-ä adamym kyn görýä, hoş, indikräp sataşyp bilmeýän. Wessalam. Akyl işi, din işi, zindigi işi. Ýo men näme, ýo men näme, kimdigi-de belli däl, şoň göwnüni görjek bolup. Indi hulasa bir daşaryk çykmaň üstünde. Biri ýygnanmaň hakynda.

Men men gülmeli, men rahat bolmaly, meň ugruma hiç kim habar atmaly däl. Ýok, menlik men megu tato neger di meslemen, ony şeýtan aýdypdyra. Men diýseňiz, men ýaly şeýtan bolarsyňyz diýipdir. O men men diýdi, o di ýykyldylar, tamam boldy. O gürrüňe girmäýin. Indi ýaňky ýygnanmaň gürrüňi. Ýygnan diýädämi? Ha bolýa, çäşim ýygnanaýyn diýmeli. Agallam şo gün aýtdyryp ýörmeli-dä, her bäş dagadan aýdyp durmaly, yz narahatçylyk-da. Hatda baryp ene-atasyna aýdýar, gaýny, erkek oglanyň gaýynatasy, gaýynenesi, Sen-de mydam biz gyzymyz gowy, biz gyzymyz näme ýa oglan tarapa? Biziň oglumyza ezýet berýäň, birje aň satjak şoň diýenini edäm al-la, zindigiň hatyrasyndan çürim-de bolsa. Eý jemagat, men bu aýdanymy jame agym dönem bolmaýa-ha. Ogul-gyz gelin bolmaka aýtmaly, häý gyzym diýmeli. Ene gözi aň satjak sadaja hakyl. Bir an nikaň hormatyny sakla, bir-de äriň gaýratyna hormat goý diýmeli. Kyn zatmyş. Erkege-de aýtmaly. Äý oglum diýmeli. Äý ýegenim diýmeli. Äý agam diýmeli. Äý inim diýmeli. Toýa bigat şirket etýänler bar. Gelniň nagat ýanynda daýzalary bar, nagat ýeňňeleri bar. Nagat toýa galmagal etýänleri bar. Altyn-gyzyl aljak bolsa, sepin aljak bolsa, mährinden çürimkä-de ýaşulynyň galmagalynyň özi boljak. Toýda-da bähäm iýjek bolýar. Iki dagy oturyp hakyl aýtmaly. Häý, oglum diýmeli. Gelýän zenanaň nikasynyň hormatyny sakla, zenanaň-da gaýraty bardyr, şoň-da gaýratynyň hormatyny sakla diýmeli. Hakyl dälmi megerşe? Şu gürrüňler ýa gömülmeli galmaly gürrüň, goý gelin-gyzlaň içinden gan geçse geçsin, oglanlaň içinden gan geçse geçsin, biziň işimiz ýok o zatlar bilen, haýt, abraý saklaň diýip, ýaşulylyk bolmaz mundan. Muňa hakylsyzlyk diýerler. Muňa Hudaýyň ýanynda günäkärçilik diýerler. Ýalandan ýaşuly sorap, gaharlanyp başjak bolmasyn beýdip. Günäkär bolar. Alladan gorksun. Hudaýdan gorksun. Meseläni häl etsin, açyklasyn, düşündirsin gelnine, ogluna, gyzyna. Halky gözüne tikip geplemesin. Şonda ýürejigin gözlesin. Ýürejiginden näme geçýär? Gan akyp geçýär. Ganak geçmez ýaly etmez. Häý oglum, gözleň, häý oglum! Nikaň hormatyny sakla, geljek zenanaň, gelniň dek gyreti bardyr, gyretine hormat goý diýmeli. Gyza-da aýt, häý gyzym diýmeli. Äriň bäraberinde nikaň hormatyny sakla, äriň bir özüniň gyretleri bardyr, gyretine hormat goý diýmeli, wezipäňdir diýmeli. Sadaja hakyl. Ine, biri daşaryk çykmaň gürrüň, biri ýygnanmaň gürrüňi. Sadaja ýygnanmaly, oham bir zenan aýdýa-da, Mike, men näme edýän diýä-da. Ak jogaby aýtyp bereýin, Mike, men näme iş edýän diýä-da. Bir iş etmek däl, gaýrat o pahyryň öz içinde däl. Içinden bir çaýkanýa, daşyna çykaryp aýdyp bilmeýä.

Hamana bir zenana ärinden mydam zeýrenýä-de, Ohom, ärde diýýä, men hiç aýdamak ki diýýä. Özi-de bilýä heleýiniň nirde içi ýanyp duranlygyny, gyýrat etýänligini. Halk-da näme diýýä, Gül ýanak seň äriň bar diýýä, ýa gül ýaly zenanaň bar, näme ezýet berip duň diýýä. Ol bir ogrynça içini ýakýan zat bar, ony o heleý ýa ärde aýdyp bilenok, Ohom, ýöne içinden gan geçip otyr. Şol zenana şony häl etmeli, şu är şony häl etmeli. Başga häl bolmaýar ýogsa. Näme diýip hal etmeli? Hudaý üçin hal etmeli. Şuň ýüregini agyrtmaýyn diýip. Şuň ýüregini, göwnüni hoş etsem, Alla menden hoş bolar diýip. Men şuny hoş etsem, tekepbürligim döwüler diýip. Alla menden razy bolar diýip. Ýok diýýä, men nämäm bar diýýä. Meni ýadatdyň zendegiden diýýä. Bir inkar hemkary bilen dagy gürrüň etip duran ýanak, şeriki zendegiňki ýok. Sen nika bar ahim arada. Şeý diýýä-de, sen maňa aýdyp ýadadyňmy dam ýygnan diýip diýýä. Ýa erkek ýa heleýde parh etmeýär her gaýsy bolsa. Azajyk şu erkek näme diýip hamana çaý suwuň başynda guşi alan guşiň gürrüňine giräýli. Bir guşi mobaýlyň gürrüň. Erkek adamyň elinde guşi bar zenanasy mydam zeýrenýärda. Çaý suw naharyň başynda oýnama diýýär. Gaýrat oýnaýar. Baba näme işi diýýär hiç zat däki diýýär. Zenanasy aýdyp bilmeýär. Ýa beýany ýok. Ýa-da aýtmaga çekinýärkä, meselem, Bagyşlaň, sen biri bilen araň bar diýmäge. Ýöne içi ýanyp otyr. Ştada erkegiň wezipesi zenanaň arasynda nikaga we şo zenanaň gyýratyna hormat goýmaly. Şo zenanaň narahat bolmana şerigatda haky bar-da. Ine açyk gysgaja höküm şu. Şo zenanaň gyýrat edip narahat bolmana haky bar. Narahat bolup ärine ezýet berip, Zindigim behem urmana haky yok, narahat bolmana haky bada şerigatda. Name gyrat oynap otida, zulm edip otida äri ya heleyi biri birine. Indi biri şoň mubailiň gurriňi. Dert bolup, äfet bolup zindigiler dargadyp barya. Meselem bir erki adam aydya, Ahunjan gije ikide üçde zenanasda baham otyr. Gije ikide üçde turýan zenanam guşy bar elinde, tableti bar. Ony näme edýäň, bazy ýetýän diýip aýtýar diýýär. Ýüregimiz mydam gan geçýär diýýär. Ýerde häl bolmaly şu gürrüňler, eý jemagatlar. Ýaşy menden ulakan är heleýler. Ýerde häl bolmaly şu gürrüňler. Bazy edýänmişdik. Ozal nikasana, nikaga we äre we heleýe hormat goýup aýtmaly. Ş, Men bir wagt ukym tutmasa bazy edýändirin. Gyn göräma, gaýratyň oýnamasyn. A, Açyk etmeli, hiç muşkili ýok ki. Beter-de şuny ene-atana terbiýet berip aýtmaly. Bi ýigrimi ýyl mundan ozal şaýat aýdylsa, Heý, näme gürrüň etýäň diýilsin. Indi açyk bolmaly-ha bu gürrüňler. Nika gyýylypdyr, bir hepde geçenak gelin guşy oýnap otyr, ärde guşyny goýda diýende, Näme men guşy ýaly mellem özüme özi bir narahatçylyk. Toýa häzir bir aý, toýa häzir bir hepde geçenak. Ene-ata terbiýesinde aýtmaly. Nikaga hormat goý, gyrete hormat goý diýmeli. Gije ikide üçde turýa bazy edip otyrmy? O bazy edýänmişdik, dogrudyr. Aýtmaly lan, hormat goýmaly. Ýüregiň agyrmasyn diýmeli. Ýöne ýüregim agyrýa, ýüregi agyrsa geregimi dä diýmeli. Emma zindigi men geregimi diýmeli. Bu gürrüňleri şaýat ýaňky gelin ýa erkek eşdeni bilen şaýat gülüp sowsun-ha. Allaň ýanynda gaty günäkär bolar. We birde indiki öňüwesellere Hudaý üçin terbiýet beriň. Ogul-gyzyňyza aýdyň, nikadan öňünçäk hatmen aýdyň. Allah üçin aýdyň. Dostlaryňyza aýdyň, ýegençikleňize aýdyň. Ýa beýleki ganymat sözüň ötjek bolsa, nikaň içinde otyň. Näçe näçe wagt bäri nika gyýamyzda aýdýas. Nika gyýamyzda aýdýas, Zenanaňdyr hormatyny sakla we gaýrat. Äriňdir nikaň hormatyny sakla. Men şuň zenanasydyryn diýip, boýun allygyň bolýandyr. Men şuň zenanasydyryn diýip, boýun alylygym bolýandyr. Ulamalar-da aýtmaly şu meseläni. Mydam açyklanyp durmaly. Hal bolmaly bu meseleler. Näjere gülüp ýaşajak är-heleýle bar, içlerinden gan geçip bar. Näjere gülüp ýaşamaly jowan är-heleý, içlerinden gan geçip bar-da, hiç kime-de aýtyp bilenaklar. Hiç ýerde-de açylmaýar. Direk baryp mal şugurdyň. Bu gürrüň din terbiýesiniň eteginde, ki ýaňy Resulullah aleýhissalatu wesselamyň derman sözünden aýtdym, şo şoň eteginde hal bolmaly şu meseleler. Ine, bir ýygnanmakda, öýe girip çykmakda we guşilerde bolýan gaýratly we ak jogaplary boldy. Asyl, gysgaja aýdaýyn, bir erkek hamana, Uly milletiň sözüne görä, müňkürçiligi bar bolsa, zenanysy şony häl etmese, oturyşmak bilen häl bolmaýar. Meň ärim müňkür diýýär. Müňkür bolsa ýoly näme? Şo näme diýse, dört-bäş aýlap çäşim diýmeli. Ýoly şo. Jedelleşse müňkürligi artýar-da. O pahyryň-a elinde-de. Içi ýanyp barýar. Elinde-de pahyr derdi bar, merizçiligi bar. Allah oňa sowgat edip beripdir diýeýli. Ýerden häl bolýar, zenanasy şoň menen hämkary etmek bilen. Ýa zenanaň gaýraty kän, äriniň etini iýip barýar-da, äri Hudaý üçin hämkary etmeli. Çäşim diýmeli. Şo dert içinden çykarýar. Näme üçin? Hudaý üçin. Şo pahyr dert çekmesin diýip. Gaýtam gören boýdaşynyň ýanynda, gören dostunyň ýanynda. Gaýynene gaýynatasyny ýa ýadadym zindigiden maňa mydam müňkürçilik etýä näme etýä şu zatda bilen zat häl bolýam. Gaýtam ol okan-okan aksakgal ahulla ara düşüp otyr. Oňa müňkür bolupdyr, oňa ýygnan diýipdir, oňa ýygnanma diýipdir. Gysgaja terbiýet bilen häl bolýa özi.